Shwmae Hugh Celf, chi eisiau ychwanegu bach o bang a pop i'ch comics? Wel, heddi bydd yn edrych ar effeithiau sain a sut i wneud synau sydd yn edrych yn cool yn eich lluniau hefyd. So, rhaid i ddechrau gyda'r clasur, bang. Sylwch sut dwi'n neud rhai o'r llythrenyn fwy na'i gilydd, a rhai yn llai. A maen nhw fel ddim yn llinell syth, maen nhw dros y lle i gyd, jyst i wneud e edrych yn bang, fel tas y llythrenau hun yn cael ei explodio. uh, i adrio at yr syniad yna, dyn ni'n gallu rhoi fatha siap y bang tu ôl. Chi'n gweld sut dwi'n rhoi y tu ôl i chydig o'r llyffrennau hefyd, jyst i wneud fel y gair sefyll mas tyn bach mwy. Dyn ni'n gallu hefyd symud y gair i, i edrych fel siap y peth y sŵn. Felly dwi'n mynd i eisiau gwneud sŵn gwahanol i bang, falle splash. Cod ni'n defnyddio llythrenau sydd yn edrych chydig bach yn slick fel dŵr. So meddyliwch, sut ydych chi'n gallu gwneud y gair edrych fel y sŵn yn trio cyfleu. Os ydych chi'n overlapio'r llythrennau hefyd, mae'n gallu bod yn help. So dyna ni splash. Eto, ni mae'n chydig o siap y splash y dŵr o'i gwmpas e. Allwch chi'n gwneud hyn gyda unrhyw gair, unrhyw effaith sain, Sut allwch chi troi'r gair mewn i'r sŵn? Splash! Felly sy'n rhan o dŵr. Mae'n neud hyn yn helpu i geiriau ffitio mewn i'r llun, so chi'n gallu ffitio nhw o gwmpas llun ni, cynnwys y gair yma mewn yn y llun. So, er enghraifft, dwi wedi bod i'n moyn dangos rhyw archarwr yn super speed yn rithro i ffwrdd a ni moyn neud y sŵn. Alla chi'n neud lan syne, so siwm, rhywbeth fel yna. A dych chi'n gweld, dyn ni'n gallu cynnwys hwn yn rhan o'r llun. Dyma'r arwr yn zoomio i ffwrdd. Flash neu rhywbeth tebyg. So mae'r ma geiriau yn dod yn rhan o'r llun. Eto, gwelwch sut ydych chi'n gallu adlewyrchu sŵn y gair yn, yn y siap ydych chi'n gwneud. So dyma ni, pop! Falle balloon neu rhywbeth wedi mynd. Falle na lle yma. O gwmpas. Llwch chi hefyd fod tyn bach o shading o gysgod a llythrennau os ydych chi'n nhw sefyll mas. Fel hyn dwi'n rhoi ar gweilod y bang sy'n gallu gwneud i llythrennau edrych tyn bach yn fwy cool. Meddyliwch pa lliw sy'n mynd gyda'r sŵn, so mae dweud bang mawr coch fan hyn. Neu gyda melin. Bang! Neu beth am splash? Wel, dyma tip. Os ydych chi'n mwyn gwneud rhywbeth sydd yn edrych yn dyfr lled, dwi'n eisiau chi un lliw fatha rhyw gwyrdd las, turquoise, a jyst rhywch fatha rownd ar un ochr, fel dwi'n gwneud fan hyn. Gadewch bach o wyn yn y canol. A wedyn cymrwch pensil glas. Pensil i'r lliw yn dda am hwn. A roi hwnna rownd yr ochr efo. Felly, fel mae'n mae'n edrych ychydig bach fel diferion o ddŵr. Os chi'n gwneud yr un peth hefyd, defnyddio'r glas ar yr dŵr tu fas. Gweld dychryn galed a medyn yn fwy feddal Gadewch digon o wyn yn edrych dim bach fel dŵr. Llunio rownd yr siap fel hyn a gadael yn wyn. Mae hwnna gallu edrych yn effeithiol hefyd. Neu just bach o liw, bach o shade ar waelod. um, y gair. Lliw rhwng y canol, allu edrych yn eitha gyffroes. Allu nellio mas hefyd wastad yn help i ddangos emphasis. Neu, beth dwi'n hoffi wneud weithiau yw just gadael y er sgwennu yn wyn ar ben lliwiau sydd yn yr comic tu ôl. A wedyn mae'n sefyll mas, so fan hyn, Falle bod yr person yn gwisgo coch a glas, a wedyn ni mae ysgrifen yn sefyll mas achos mae'n wyn ar ben y llun yna. Pob math o opsiynau gwahanol, felly ewch chi a triwch chi lliwiau a synau gwahanol. Reit te, mae dod lan gyda synia, synau gwahanol yn lot o hwyl. So,

Falle bod e'n gweiddi sgref! Ydych chi'n gallu just dyfeisio'r syned ydych chi moyn? A wedyn ni wneud y gair i fod yn siap y sŵn. Beth am sŵn dad yn chwyrnu yn y bore? Rhywbeth fel yna. Dych chi'n gallu neud nhw lan. Felly beth am i chi fynd ati i feddwl am bethe, synau gwahanol, sut bys chi'n ysgrifennu nhw lawr, a wedyn ni sut bys chi'n neud siap y gair yna mewn comic. Bloing! Spring yn mynd off. Uh, ewch ati i arbrofi yn eich comics. Neu, os ydych chi eisiau sialens ychwanegol, dwi wedi gwneud ychydig o paneli comic fan hyn sydd angen effeithiau sain. Bydd link i'r taflen yn y disgrifiad isod. Felly, ewch ati, sgrin i ffwrdd, celf ar y bwrdd, a na i weld chi y fori. Hwyl! Banana!